In rilru hrisel lo, in hmel pawh tha thei lo ang che a maw? Hlim deuh hian awm ve rawh u. I hmelchhiak a la ti ngai lo reng reng teh zia ka chel a rawn ti. A ni mei dawn a sin. Ai i maw i rawn comment dan khi hriat i infak tlang kher mi rawn ti kher a nih chu ka infakna ni lo in Kan thil tih thin, thil tha kan tih thin ka rawn sawi a, tih ve turin ka duh cheu a, chuan khati khan nangmah khan min rawn offend a, ih ngeiawm deuhin min rawn chhang a, chuvang chuanin ih khatia min rawn judge avang khan i hmel kha kan rawn en ve ta a, i hmel i dah atang ringawt pawh khan ui chhem chhum a che, bim bem a che, i hrethiam em e, i nih ka ti chuang lo nia, kan ti ve thei tho mahse kan rawn tilo ka tihna nih chu zawk a na, i nih ka tilo nia. Rilru hri zel hi pu ro u a nih loh chuan min tih vak vak chuan a ai nasa in a in tih ve thei tho maw rilru rilru hi pek chhiat loh tur dam chhungtawite ah hian valentine day a nihna angin hmangaihna sem ula. Spread love not hate ang chi khan maw? Ui thei ka ei thei lo chu sem ei zo ang che ui awm ka ei thei tawh lo. Inhung a mite khian an ning duh viau ang che a awih hak a ni dah sawn zel mai an lang hlei nyeh em. Sorry. Happy Valentine's Day in vai khan ui vaw in chu hlim takin lo hmang lo u. Valentine's Day rilru nat te hi a rilru nat kha. Mahni pasal pawh tilang ngam ngai lo hmeichhia thu hi ui ui ui ui ui ka tilang nasa mah mah tawh zawk kum kum sawm dawn kan inneih ve tawh maw hetiang hei intih lana in va in social media in love chiam hi hmangaihna a ni lo chuan. Google ah pawh khan thil ei tum hian ka tawng zuah zuah maw i Google ah pawh khan va zawng mah ula maw i nupa te in post vak vak te ai chuan in post vak lo ang ho hi an hlim zawk tih te pawh a awm a mahse a ni vek hi chu ka ti lo a. Khatiang te pawh kha a awm a, ui in post vak vak ringawt kha maw in hmangaihna a nih chuang lo a, umm ka hre bik lo kha kha chu in post chiam chiam ho hi. Kha kha chu ka pawm tho a mahse eng hei pasal ka nei tih kha ka hai chuang hlei nem a ni lawm mi kan in post vak lo chung pawn pasal ka nei thu mi zawng zawng in an hre vek a lawm eng nge kha ta khan bakah kan in post pasal kha a va chibai duh mi kha nga aw i va chibai duh chuan ka chibai tir ang che lo kal rawh hei tunah bawng kawn pizza hut ah kan awm mek a i duh chuan lo kal rawh amah pawh lo kal dawn i chibai dawn nia. Miss an relna che hi chu engah mah ngai suh a engah mah chuan ka ngai chuang lo a mahse ngin. Ai chhan in chhan lam pawh nilo hei ka zirtir a nih chu khawsak phung mihring khawsak phung hre lo manner nei lo nu leh pa ina tha deuha an enkawl tawk loh ho hian in an rawn comment dan hi hei. Hrethiam lem kha tiang ang ho kha khawvela khawsak zia tha hi ka hrilh ve thin. Khawsak zia phung tur hi aw eng chu ni lo, mah ila keini te pawh kan thenawm pa a thi ui a van zia lo em em. Social media hi chu a mawl mawl a a tla na i ti em miss ka hre thiam lo i aw a hmang thiam ten kan hmang thiam em em a pawisa lak luh nan kan hmang teuh teuh a a hmang thiam lo te chuan in mi sawi sel nan khan an hmang ta mei dil te pawn tak phah deuh dawn ni chu. Te khan social media a mi i va hate comment ringawt te khanin a siamtu pawh i sawi a, Mehdi ri tlak pha daih thei, hmang thiam lo chu i ni der, a hmang thiam chuan in ti hian i Pathian thu post nan ten a thenin an hmang a, a thenin sum siam nan ten an hmang a, ka kha a hmang thiam chun ni mai, a hmang thiam leh thiam lo inkar hi a hla viau.

Ea ok, I'll keep it private, mahse India tan hian medal ka hlawh chhuak mai thei. Pathian hmangaihna zar a, Pathianin a phal zar. Chen chuan a gem kha va awm tawp la, pali kher hnu ah khan they can read all these words. Ui kum sawm hnih, kum sawm hnih, ah kum sawm chuan ka lo va vai pui tawh na gem hi maw ui entir ka hman chang chang bak in ka khel hman bawk si lo a tuna Olympic Esport Games ah an rawn tel a nih chu Mizo mipui ho pawh kha umm lo in ready rawh u i dawt a tui mi in awm chuan Olympic ah 2027 a khel tur Saudi Arabia khel tur hi ESFI hoin ih an thlang dawn a tun kumah hian Olympic a dawhta tu a in participate ve duh anih chuan qualifiers awm ve leh ka rawn hrilh che ung a keini pawh hmeichhe team ah participate ngei kan tum a Olympic hi India tan khel kan tum esport ah hian chu chu tui mi in awm anih chuan khatiang news te kha en ula maw ih mahni tuina hi hriat tur gaming khel a inkhelh mawl tawp ang khan.

Kan hmang lo ang aw. Ho e. A lang mawi zual a kan hmang mai mai hlawm. Umm.